א גוטן טאג טייערע אידן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועלמיר לערנען היינט די משנה יומי, מסכת אבות פרק א' משנה ו'. איך וויל מקדים זיין אז געווענליך לערן איך א משנה א טאג, אבער דאס מאל וועל איך צוטיילן די משנה אין צוויי, צוליב די וויכטיגקייט דערפון, ווייל די משנה פארמאגט גאר אסאך וויכטיגע אינפארמעישן וועלכע איז זייער וויכטיג דורכצוגיין יעדע פרט, און דעריבער וועט מען היינט לערנען די ערשטע חלק און מארגן די צווייטע חלק מיטן אייבערשטנ'ס הילף. סאו זאגזשע די הייליגע משנה ישעי' בן פרחיה ונטעו הבעלי קיבלו מהם זיי זענען געווען די צווייטע זוג און זיי האבן מקבל געווען פון די פריערדיגע זוג ישעי' בן פרחיה געווען די נשיא און נטעו הבעלי געוועזן די אב בית דין. געווענטליך איידער איך הייב אן פארצילענען וואס די חכמים האבן געזאגט וועל איך אייביג דערציילן די געשיכטע פון די חכמים אין קורצן. און איך זאג עס דווקא אין קורצן ווייל דאס איז א שיעור אין משניות און נישט קיין שיעור אין היסטאריע, אבער דאס מאל וועל איך אביסעלע מער מאריך זיין אין די היסטאריע פון ישעי' בן פרחיה, ווייל דאס איז זייער זייער א וויכטיגע נקודה צו פארשטיין די משנה און צו פארשטיין די וויכטיגקייט פון וואס ישעי' בן פרחיה זאגט. סאו, ישעי' בן פרחיה איז געוועזן נשיא אין די צייטן פון די כהן גדול יוחנן כהן גדול, וועלכע איז באקאנט איז געוועזן א כהן גדול פאר אכציג יאר, און סוף ימיו איז ער געווארן א צדוקי און איז געווארן א כופר בעיקר. און די גמרא זאגט שוין אויף דעם אל תאמר בעצמך אל ימותך ווייל יוחנן כהן גדול איז געוועזן א כהן גדול אַכציק יאר דאס מיינט ער איז אַכציק מאל אריינגעגאנגען אין קודש קדשים און ארויסגעקומען לעבעדיג דאס מיינט ער איז געווען באמת אן ערליכע איד און מיט דעם אלעם סוף ימיו נעשה צדקי. ווער איז געוועזן דער יוחנן כהן גדול אויף דעם איז דא א מחלוקת צווישן אביי און רבא אין מסכת ברכות דף קט עמוד א', לויט אביי איז יוחנן כהן גדול געווען דער באקאנטע ינאי המלך און ס'קלאפט טאקע זייער גוט לויט די קומענדיגע מעשה וואס אונז עמיר דערציילן איבער רב שיע בן פרחיה. הגם ס'איז משמע אז ס'איז געוועזן צוויי כהנים גדולים מיטן נאמען יוחנן, און די רעדע דא איז טאקע פון דעם וואס מ'האט גערופן ינאי המלך, א קעניג וואס איז געווען סיי א קעניג און סיי א כהן גדול ממלכות בית אחשמנאון. ינאי המלך האט געהאט א ווייב א גרויסע צדיקת, ס'האט געהייסן שלומציון המלכה, און זי איז געווען א שוועסטער פון דער תנא שמעון בן שטח וועלכער איז געוועזן א תלמיד פון רב שי' בן פרחיה און האט אים טאקע שפעטער איבערגענומען אלס נשיא. די גמרא דערציילט אין מסכת קידושין דף סמ ו עמוד א' א מורא'דיגע מעשה. איינמאל איז ינאי המלך צוריק געקומען פון א גרויסע מלחמה וואו ער האט געהאט א גרויסע גרויסע נצחון, און ער איז געווען זייער פרייליך, און לכבוד די גרויסע שמחה האט ער געמאכט א גרויסע סעודה, וואו ער האט איינגעלאדענט אסאך אידן, ובתוכם די סנהדרין די חכמים, ס'איז א אריכות פון א מעשה, איך וועל נישט אריין גיין אין אלע פרטים אבער איך וועל צוגיין צום שפיץ פון די מעשה. זאגט די גמרא, דארט צווישן די מסובים איז געוועזן איינער איש לייטס לייב ר' איבליהו ואלעזר בן פויערא שמו, א איד וואס האט געהייסן אלעזר בן פויערא וואס איז געווען א גרויסער רשע, און ער האט פיינט געהאט די חכמים און ער האט אונטערגעהיצט די קעניג ינאי אקעגן די חכמים. דער רשע אלעזר מפאירא האט געזאגט פארן קעניג ינאי, ס'איז דא א וועג וויאזוי דו קענסט טעסטן צו זיי זענען דיך באמת געטריי צו נישט. איז דאך באקאנט אדם ניקר בכיסו בכוסו איבער כסאו. רעג אויף די חכמים וועסטו הערן וואס זיי האלטן פון דיך באמת. וואס זאל איך טון? פרעגט ינאי, האט ער אים געזאגט זייער פשוט, ביסט דאך א כהן גדול, דו האסט די ציץ, און אויפן ציץ שטייט חו ושם דעם אייבערשטנ'ס נאמען, געב עס א טו אן, און דאס עס אנטון גייען די חכמים זיך מוזן אויפשטעלן אלס כבוד פון די נאמען פונעם אייבערשטן, און זיי וועלן זיך אוודאי אויפרעגן פארוואס דו טוסט אזא זאך מיטן ציץ. און עס שוין עמעצער וואס זיי האבן צו זאגן, וכן הוה דארט איז געוועזן א חכם א זקן אחד וואס האט געהייסן אלעזר בן גדדיה, און ווען נאר דער קעניג האט דאס געטון האט ער זיך געגעבן א רופן צום קעניג, אדוני המלך לאז דיך אפ פון די כהונה גדולה ס'באלאנגט נישט צו דיך, געב עס איבער פאר די בני אהרן. וואס האט ער געמיינט צו זאגן מיט דעם? ס'איז געווען בימים ההם רעננים אז יענער המלך איז נישט קיין כשר קינד, און איז בעצם נישט קיין כהן, און מיט דעם האט ער אים געגעבן אזא טשעפע ווי איינער זאגט שפיל דיך נישט ארום מיטן ציץ. ברגע ער האט דאס געזאגט איז דער קעניג געווארן זייער אין כעס, און דער אלעזר בן פריה האט צוגעענדיגט, ער האט אנגערייצט דעם קעניג, און דער קעניג האט געזאגט פאר אלעזר אז ער קען גיין הרג'ענען די חכמים, וכן הוה, און ער האט אויסגעהרג'עט אלע חכמים. די גמרא דערציילט דארט אז והיה העולם משתומם, די וועלט איז שטיל געווארן פון תורה צוליב דעם, עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה, און שמעון בן שטח האט צוריק געברענגט די תורה, וואס הייסט ער האט צוריק געברענגט די תורה? פשוט פשט. לאמיר הערן וואס די מעשה איז געווען. חזל דערציילן אין מסכת ברכות דף מ ח עמוד א', אז די ווייב פון ינאי שלומצין א מלכה איז געווען א שוועסטער פון די תנא שמעון בן שטח, און וויבאלד זי איז געווען זיין שוועסטער און זי האט געזען וואס די מצב דא איז מיטן קעניג אז ער גייט הרג'נען אלע חכמים, האט זי אים שנעל באהאלטן. און אזוי איז איבערגעליבן שמעון בן שטח וואס ער דערקענט שפעטער ראטעווען די הייליגע תורה, ווי מען וועט זען ווייטער אין די מעשה. און די גמרא דערציילט אין מסכת סוטה דף מ ז עמוד א' אז צוליב דעם האט זיך רבי שי' בן פרחיה אויפגעהויבן און אנטלאפן פון ירושלים און איז געלאפן קיין אלכסנדריה מצרים און נאכדעם וואס ינאי המלך איז געשטארבן איז שמעון בן שטח ארויסגעקומען פון זיין באהעלטעניש און ער האט געשיקט א בריוו צו זיין רבי רבי שי' בן פרחיה אין א קאוד לשון אז ער קען צוריקקומען געשריבן האט ער אזוי מני ירושלים עיר הקודש לך אלכסנדריה של מצרים אחותי בעלי שורי בסוחייך ואני יושבת שמימה, דאס מיינט צו זאגן אזוי, איך ירושלים עיר הקודש שרייב צו דיך מיין שוועסטער אלכסנדריה של מצרים, וואס אלכסנדריה של מצרים דעמאלטס איז געוועזן א פלאץ ווי אסאך אידן האבן געוואוינט, סאו מען האט עס אנגערופן א שוועסטער פון ירושלים, און כאילו די שטאט ירושלים זאגט פאר אלכסנדריה מיין שוועסטער, מיין מאן זיצט ביי דיך און איך זיץ אליין, מיענינג טו סעי אז רב שיע בן פרחיה וואס ער איז געווען כאילו די מאן, די הער, די נשיא פון כלל ישראל זיצט אין אלעקסאנדריה אנשטאט צו זיצן אין ירושלים. ווי נאר שיע בן פרחיה האט באקומען די בריוו האט ער פארשטאנען די רמז אז די סכנה איז אדורכגעגאנגען און מען קען צוריקקומען, האט ער זיך ארויסגעלאזט פון אלעקסאנדריה צוריק קיין ירושלים. און ווי ס'איז משמע איז ער באגלייט געווארן דורך א גרויסע גרופע פון תלמידים. אינמיטן וועג איז ר' בן פרחיה געמאכט א סטאפ אין אן אכסניא ווי די בעלי אכסניא האבן אים זייער שיין אויפגענומען. דארט צווישן די תלמידים האט ער אויך געהאט א תלמיד וואס איז נישט געווען קיין ערליכער און יענער האט זיך אויסגעדרוקט זייער פרעך איבער די בעלבאסטע. און ווען ר' בן פרחיה האט דאס געהערט האט ער באשלאסן זייער שטרענג צו באשטראפן דעם תלמיד ער האט אים אריין געפסקעוועט, האט אים געזאגט רשע בכך אתה עוסק אין דעם שמוץ ביסטו אריין געטוהן, און תיכף דערויף האט ער ארויס גענומען פֿיר הונדערט שופרות און האט אריין געלייגט דעם תלמוד אין נידוי. אונז אלע ווייסן פון חזל אז דער תלמוד איז געוועזן יאשקע דער וואס האט אנגעהויבן די נצרות ימח שמו וזכרו. על כל פנים שיבען פרחי האט אים אריין געלייגט אין חרם און נידוי, און פאר די נעקסטע פאר טעג איז דער תלמוד געקומען יעדן טאג בעטן פון זיין רבי רב שיע זאל אים מוחל זיין ווייל ער וויל תשובה טוהן, אבער רבי שיבען פרחי האט אים מדחה געווען איינמאל און נאכאמאל. ביז איין טאג האט די תנא רבי שמעון פרחי באשלאסן אז דאס נעקסטע מאל וואס דער תלמיד קומט זיך בעטן גייט ער אים יא אננעמען און אים מוחל זיין. אבער דער תלמיד איז אנגעקומען פונקט ווען רבי שמעון פרחי האט געהאלטן אינמיטן ליינען קרית שמע און ער האט נישט געוואלט אויסרעדן אבער ער האט געווינקן פאר די תלמיד מיט די הענט ווי איינער זאגט ווארט צו. דער תלמיד האט פארשטאנען און אויסגעטייטשט אז דער ווינק וואס זיין רבי רבי שמעון פרחי האט געמאכט איז געווען כאילו ער וויל אים אוועקשיקן נאכאמאל און לכּבֿוד דעם האָט ער נאַכגעגעבן עד כּאן, און איז אַרױס לתר בזרוע, און איז געװאָרן באַקאַנט אַלס אַ מײַסטער ס'אין אַ מדיח, און רב שיבֿע פּראַכיע האָט עס מוראדיק װײ געטאָן, און ער איז געגאַנגען צו דעם תּלמיד זיך אײַנבעטן, אַז ער זאָל תּשובֿה טאָן. האָט דער יאָשקע פּאָנדראַק, ימח-שמו, געזאָגט, זײַן אָן דיך מקובל, אַז אַ חוטא מחטא, אײן מספּיק אים װידער לעשות תּשובֿה, מילא מיט דעם, װאָס איך האָב געאָן אַ חוטא מחטא, האָב איך שױן נישט װאָס תּשובֿה צו טאָן. און לײַדער לײַדט מען ביזן הײַנטיקן טאָג צוליב דער פּרשה. זײער אַ סך טײַטשן אױס די מעשה פֿון רב שיבֿען פּראַכיע נישט ריכטיק, דהײַנו, גיב אַ קוק װאָס איז געשען בזמן אש התּלמיד, אָדער מע זאָל מאַטכע, קוק וואס קען ארויס קומען, אבער עס איז נישט אמת. ר'שי בן פרחיה האט זייער גוט געטון, דעם שייגאץ איז זיך געקומען דעם עונש, און ר'שי בן פרחיה מיט דעם אלעם האט אים געוואלט צוריק נעמען, און ער האט געוואוסט ווי לאנג ער קען אנהאלטן דעם עונש פון אים מדחה זיין, און האט אים געוואלט צוריק נעמען, אזוי זאגט די גמרא, האט איך אים געוויזן ווארט, נאר דער רשע האט עס נישט אויסגעטייטשט ריכטיג, קומט דער ר'שי בן פרחיה זאגן, היות עס איז ארויס געקומען אזא מכשול, מיט דעם וואס דער תלמיד האט נישט ריכטיג פארשטאנען וואס איך האב געמיינט, דעריבער האט ער געזאגט א געוויסע זאך וואס אונז האמיר באלד לערנען אין די משנה, און די חלק קען מען מסביר זיין מארגן, סאו לאמיר גיין צו די משנה על הסדר, שמעון פרחיה זאגט דריי זאכן, די ערשטע זאך איז עשה לך רב מאך דיך א רב, צווייטע זאך איז קנה לך חבר און קויף דיך א חבר, און דריטע זאך והווי דן את כל האדם לכף זכות, סאו די ערשטע זאך לאמיר צו נעמען דעם עשה לך רב, מענטשן האבן אויף דעם פיר שאלות, פיר פראגעס. די ערשטע שאלה איז, וואס פעלט אויס אז איך זאל האבן א רב? איך קען נישט אליינס? די צווייטע זאך, וואס מיינט דאס א סיילעך א רב? איך זאל מאכן א רב? די דריטע שאלה איז, וואס מיינט דאס טאקע א רב? און די פערדע שאלה איז, פון וואנט ווייס איך ווער ס'איז די ריכטיגע רב? סאו לאמיר גיין צום ערשטן שאלה, צו וואס דארף איך בכלל א רב? איך קען נישט לערנען אליינס? אויף דעם זאגט שוין די באטענירער ניין, דו קענסט נישט לערנען אליינס, דו מוזט מאכן א רב אויף דיך אליינס ולא תלמד בינך לבין עצמך, דו זאלסט נישט לערנען צווישן זיך אליינס. חזל לערנען אונז אויס אז דער גרעסטער רבי, דער גרעסטער רב, דער גרעסטער צדיק, דער גרעסטער תלמיד חכם מוז האבן א רב א מורה דרך העכער אים, און מען זעט עס עד כדי כך אז אפילו דוד המלך וואס נישט נאר איז געווען א קעניג נאר דאך אויך געווען א דיין, ער האט געפסקנט שאלות, זעט מען אין מסכת ברכות דף ד' עמוד א' אז ער האט געהאט א רבי וואס האט געהייסן מפיבושת, און ער פלעגט זיך דורכרעדן מיט די רבי מפיבושת, יעדע פסק וואס ער האט געגעבן פלעגט ער פרעגן מפיבושת'ס רבי, יפה דנתי, איך האב גוט גע'פסק'נט, יפה חייבתי, יפה זכיתי, יפה טהרתי, יפה טמאתי, צו דען האב איך גע'פסק'נט גוט די אלע שאלות? א סיילע חרב איז א זאך וואס יעדער איינער דארף האבן. סא די ערשטע פראגע האט מען שוין פארענטפערט. אונז זעהן מיר אז יעדע איד דארף א רבי. אפילו דוד המלך האט געהאט א רבי. העמיר גיין צום צווייטן זאך. וואס איז פשט פון דעם א סיילע חרב? נאר דער באטאנירער זאגט נאך פונעם הייליגן רמב ם א מורא'דיגע סטעיטמענט. אז אפילו דער רב וואס דו ווילסט אויפנעמען איז נישט ראוי צו זיין דער רב, אז סיי עושי רעבו לכו, דאס מיינט אויב טרעפסטו נישט קיין פאסיגע מורה דרך, באשאף אליינס, מאך אליינס א מורה דרך. ס'איז באקאנט די חסידישע מאמר, אז טאמער צען אידן גלייבן אין א איד, קען ער באווייזן מופתים, נאך מער, אז טאמער צען מענטשן וועלן גלייבן אין א שטעקן, וועט די שטעקן קענען באווייזן מופתים. אוודאי ס'מיינט נישט אז מ'זאל גיין דינען א שטעקן, ווייל דאס איז עבודה זרה. ס'מיינט ארויסצוברענגען אז ווען מ'גייט מכתיר זיין איינעם אלס א רב, אלס א רבי, אלס א מורה דרך, און יענער פלוצלינג באקומט גאר גרויסע כוחות. נאמבער וואן ער באקומט קאנפידענס, ער זעט צען אידן זאגן אז ער יכול'ט, צווייטנס ער באקומט א מורא'דיגע אחריות, א רעספאנסיביליטי, צען מענטשן גלייבן אין מיך, צען מענטשן ערווארטן פון מיך. און די זעלבע זאך גייט אויף פארקערט, ס'קען אריינקומען א בעל דרשן וואס ווי ער גייט און ווי ער שטייט געבט ער דרשות וואס יעדער איינער הערט זיך צו אזוי, אבער טאמער זאל ער אריינשפאצירן אין א פלאץ וואס ער ווייסט אז דער עולם וואס זיצט דארט איז נישט אינטערעסירט אים אויסצוהערן מען קוקט אים אראפ, אפילו ער זאל זיך צוגרייטן וועט ער נישט קענען פארלערנען, ער וועט פארלירן די סעלף קאנפידענס, אזוי ווי איינער זיצט אין א באס און די דרייווער איז א גוטער דרייווער, וואס וועט געשען טאמער די גאנצע עולם וועט זיך א גאנצע צייט נעמען שרייען אזוי ווי א בעק סיט דרייווער העי דו דרייווסט נישט גוט, פאר אהין, פאר אהער, וואס גייט געשען? אפילו עס זאל זיין די בעסטע דרייווער גייט ער מאכן עקסידענטס חס ושלום. יעצט עמער גיין צום דריטן שאלה, וואס מיינט דאס בכלל א רב? מען דערציילט נאך אז די הייליגע חידושי רימ איז קודם געווען א תלמיד פון די הייליגע קאזשניצער מגיד, און ווען די קאזין צומאגעט איז אוועק האט איבערגענומען זיין זון הרב הקדוש ר' משה אליקים בריעה זכי' צו יאגן א ליינונג און איינמאל האט די הייליגע חידושי רימון געזאגט עפעס א געוואלדיגע חידוש און ר' משה'לע קאזשניץ איז געווארן מורא'דיג איבערגענומען און האט אים געגעבן א קיש אין שטערן ווען נאר דאס איז געשען איז די חידושי רימון אוועקגעפארן פון אים און ער האט געזאגט איך דארף נישט קיין רבי וואס קישט איך דארף א רבי וואס שלאגט און ער איז געגאנגען צום הייליגן קאצקער דאס מיינט א רבי א רבי מיינט איינער וואס גייט דיך אריינפארן און גייט דיך זאגן מוסר ער גייט דיך מורה דרך זיין ער גייט דיך נישט קישן און אלס אסמכתא צו דעם, קוקטס אריין וואס די בת ענירה זאגט ווייטער, נעם דיר אויף א רב וואס דו זאלסט אייביג לערנען ביי אים, ולא ילמוד היום מאחד, ער זאל נישט היינט גיין צו איין רב און מארגן צו א צווייטן, ניין, געווען, געווענטליך טוט מען דאס, ווען מען האט א רב וואס איז שטרענג, וואס פליקט אריין, וואס זאגט מוסר, געווענטליך לויפט מען אוועק. זאגט די בת ענירה, ניין ניין ניין ניין ניין, האסט געטראפן א רב וואס פליקט דיך אריין, ס'איז דיר נישט געשמאק, לויף נישט מארגן צו א צווייטן, ווייל דאס מיינט א גוטן רב, תשמע גערעס חכם, הער דיך צו צו א געשריי פון א חכם, און דאס איז די דזשאב פון א רב. און פון די פערדע שאלה וואס אונז גיימיר יעצט פרעגן קען מען פון דעם זעהן אז וואס כ'האב פריער געזאגט דאס מיינט טאקע א רוף, די פערדע שאלה איז פון וואנט ווייס איך ווער ס'איז א ריכטיגע רוף? די ענפער איז חזל זאגן אז סיי לך רב והסתלק מן הספק, די סיבה פארוואס דו האסט א רוף איז ווען דו האסט א ספק אין עבודת השם, דו האסט א ספק אין הלכה זאלסטו האבן וועמען צו פרעגן, אבער טאמער דאוטסטו אגאנצן צייט דיין אייגענע רוף איז ער יא די ריכטיגע מענטש איז ער נישט די ריכטיגע מענטש, מאכסטו נאך צען מאל ערגער און צען מאל גרעסער דיין ספק, האסט דאך נאך נישט אויפגעטון, פארקערט גיי צו א רב און אין די רגע וואס דו זעסט אז ער איז א ערליכע רב סטיק צו אים, און וואס זענען די סימנים פון א ערליכע רב, זאגט שוין פריער די באטענירע אז ער געט דיך אריין ער פליקט דיך אריין ער זאגט דיך וואס צו טון, אבער ס'מיינט נישט צו זאגן אז יעדע אנגעצויגענער מענטש איז א רב, פארקערט אז דו ווייסט נישט ווער זאל זיין דיין מורה דרך, די ערשטע זאך איז זיין מתפלל, און נאכדעם איז דא דריי סימנים וואס כ'האב שוין אמאל געזאגט פון צדיקים ביי א צווייטע שיעור, דריי סימנים וואס מ'קען וויסן ווער ס'איז א ערליכע איד, די ערשטע סימן איז ער איז א זריז, די צווייטע זאך איז ער איז אייביג פרייליך, און די דריטע זאך איז אייביג גרייט צו טון חסד מיט א צווייטן. און מיט דעם אלעם, אפילו ער איז א פרייליכער, האט ער נישט מורא דיך אריינצופליקן, דאס איז א סימן אז ער איז א ערליכער רב און ער איז א פאסיגער רב. אין די הוכחה צו מיינע ווערטער קענט איר זען סוף פון די משנה, ווען די משנה זאגט קנאי לך חבר זאגט אויף דעם די עיקר תוספות יום טוב, ולא אמר קנאי לך תלמיד, די משנה זאגט נישט קויף דיך א תלמיד, נאר ער זאגט קויף דיך א חבר, שאין ראוי לעשות דבר זה, ס'איז נישט ערליך און ריכטיג צו טון אזא זאך, לעשות האדם עצמו לרב, א מענטש זאל זיך מאכן אליינס פאר א רב, ולא אמר תלמד ממני לערן צו מיר, כמו שעושים בארצות הללו, זעט אויס אין זיינע צייטן פלעגט זיין אזא זאך, אז מענטשן האבן געוואלט ווערן גרויסע רבנים האבן זיי גע'חנפ'עט די תלמידים, אפגעקויפט דעם עולם, און אזוי זענען זיי געווארן גרויסע רבנים, דאס איז נישט די וועג. מען דערציילט נאך אז ס'איז אמאל געווען א אינטערעסאנטע דין תורה ביי ר הגאון הצדיק ר' דוד יונגרייז זכרונו לברכה פון די עדה החרדית, דהיינו ס'איז אריינגעקומען צו אים צוויי רבי'שע קינדער, לאמיר רופן איינעם ראובן און די צווייטער שמעון, און ראובן האט געהאט טענות אז אים קומט זיך די רביסטעווע, אבער למעשה רוב חסידים לויפן נאך שמעון, סאו ער רופט שמעון אין דין תורה היתכן ער נעמט אים צו די חסידים. האט ר' דוד געפרעגט זאגטס מיך זענען חסידים בהמות אדער מענטשן? די געפער וואס הייסט אוודאי זענען זיי מענטשן טא אויב זענען מענטשן האבן זיי רעכט צו גיין ווי זיי ווילן. איך וועל צוענדיגן מיט א אינטערעסאנטע מעשה א מעשה וואס מען דערציילט נאך אויף אסאך צדיקים דעריבער וועל איך נישט זאגן דעם נאמען ווייל איך ווייס נישט פונקטליך ביי וועם עס איז געוועזן אבער די מעשה גייט אזוי ס'איז געווען א רבי וואס איז אוועק און ער האט איבערגעלאזט אסאך תלמידים און די תלמידים זענען ארום געגאנגען זוכן א נייע מורה דרך זיי האבן זיך איינגעקויפט א שטעקן מיטן פלאן אז ווען זיי גייען טרעפן דעם ריכטיגן מורן דרך ווען זיי גייען אים מכתיר זיין אלס רבי גייען זיי אים געבן דעם שטעקן אזוי ווי עס איז געווען די מנהג און זענען ארומגעגאנגען פון איין פלאץ צום צווייטן ביז זיי זענען אנגעקומען אין א קרעטשמע און דארט אין די קרעטשמע האבן זיי געטראפן א אנדערע תלמיד פון דעם זעלבן רעבן וואס יענער איז געווען פון די א רויע שבע חבירה און זיי האבן אנגעהויבן צו שמועסן מיט אים און זיי האבן איינגעזען ער איז דער ריכטיגער מורה דרך און זיי האבן זיך אנגעהויבן צו בעטן ביי אים אז ער זאל אננעמען די רביסטעווע קודם האט ער נישט געוואלט אבער נאך אפאר מינוט האט ער געזאגט ארלעדיגט ער האט גענומען דעם שטעקן ער איז ארויס אין א אנדערע צימער האט זיך געפיקסט די פאות די בארד און ער געט א קום אריין אין די צימער און ער געט א שריי די חירות די רבי איז דא זיי האבן אלע אנגעקוקט אזוי מאדנע וואס איז געשען מיט אים האט ער געענטפערט ס'שטייט אין פסוק די כלב אחיך תשם עליך מלך אמת, א קעניג דארף ווערן אויפגענומען, א רב דארף ווערן אויפגענומען מיט מקרב אחיך פון צווישן דיינע ברידער, אבער ברגע וואס דו נעמסט אים אויף, תשים עליך, זאל זיין מלך, זאל זיין מדרך ארץ, ס'זאל זיין אים מורא רבך כמורא שמים, ווייל פון א רבי דארף מען מורא האבן, אן ערליכער רב קושט נישט, א ערליכער רב ווארפט א פחד, זאל דער אייבערשטער העלפן אז מען זאל טרעפן דעם ריכטיגן מורה דרך, דעם ריכטיגן רעבן, קונה צו זיין פון אים תורה און עבודה, אז מען זאל זיך פירן אויפן ריכטיגן ערליכן וועג, די המשך פון די משנה ווען מען מעט שוין זאגן מארגן, א גוטן טאג.